Горнай улууһун улуу олоҥхоһута Григорий Михайлович Тарашев Тэкээнэй уола Мүгүлү Бөҕө диэн олоҥхотун Горнайдааҕы кырдьаҕастар уонна инбэлииттэр интернет дьиэтин олохтоохторо уонна үлэһиттэрэ толорууларыгар истэргитигэр көрдөһөбүт.
Сирия хотун, сиэрейтин тиҥилээн курдук сиксиллэн сириэдийэн, үөскүүрүн саҕана тиит балык тирээбиллэнэн, анды балык арҕастанан, туут балык тураабылланан, билиитэ тас бүттэхтэнэн, хайыр тас харахаланан, кыыл мох кырыстанан, үрүҥ мох үктэллэнэн, Сирийэ-хотун тэлгэнэн үөскүүрүн саҕана, орто түһүү дойду ойор күннэнэн ойуос бэстэнэн оҥоһуллан үөскүүр күнүгэр халлаан таҥара тараҕай таба кулгааҕын саҕа бэйэтэ тарҕанан тараадыйан үөскүүрүн саҕана, киспэтэ суох кэҥээн, өһүөтэ суох үрдээн, тулааһына суох туругуран үөскээн үөдүйэн турарын саҕана, сир сиэркилэтэ халлаан хампааһа буолбут мөлүйүөннэн хаамар көлөөсөнөн эргийэр күндэкүөй саа Күнэргиэ үөскүүр эбит
Арҕаа өттүнэн аҕа сүүстээх алларраат байҕал кэлэн хаайан турбута хото өттүнэн тоҕус сүүстээх туман байҕал кэлэн бүлүү анньан турбута илии өттүнэн сэттэ үөстээх сидьиҥ өрүс кэлэн бүлүү анньан турбута соҕуруу өттүнэн суруктаах сорба таасха кэлэн турбалыы анньан турбута
Куудааннаах халлааҥҥа кыйыр таас булан кырылыы тохто турбута, хассаахтаах халлаа хара туман буола хара тааһа таҥнары тарылыы турбута, устата тоҕус миэрэ суталлаах туоруттар сэттэ миэрэстэ турала маннык кытытыан буутун киһин мууруй бөҕө үөскээн төрөөн олорбута
Мүгүлү бөҕө, үскэн бараан дьүһүнэ хаан билии быһыыта хайдаҕай диэн өйдөөн дүүллээн көрдөххө, биэс былас бэкиэр бииллээх, алта былас дарабуурай сарыннаах, үс былас өргүөр өттүктээх, биир былас бүлдьүөр моонньоох, хастаабыт тиит харылаах, суллаабыт тиит сотолоох, уолах тиит уллуктаах, Байтиит баллырдаах, чиркэлтиит систээх. Уркуускай куоратыгар уостаан-тиистээн оҥорбут курдук, Хамчаакка куоратыгар хаастаан-харахтаан оҥорбут курдук, Эдьигээн куоратыгар иҥнээн-иидэстээн оҥорбут курдук, уонатыыр туллук көтөөрү күөлэдьиһэ олороллорун курдук, күн дьэҥкэ тиистээх, Сиикэ эт сиэдэрэйэ, кыһыл эт кырасыабайа, бухатыырга боруобалаах, сиилинэйгэ сибиэттээх, күүстээххэ көрүҥнээх. Киһиттэн кириһинэн ордук, сахаттан сааннан ордук. Өнөр киһи төрүүрүн саҕана, үөскэлэн киһи үөскүүрүн саҕана үөскээбит киһи.
Тоҕус улуу тайах сиһин уорҕатын ньуурунан көхсүн ортотугар тиийэ үүс сабылаах түнэ сону түүрэ курданара үһү. Аҕыс аарыма тайах сиһин уорҕатын сарыытын ньуурунан аттаран туран халҕа дуура истаннаҕа үһү. Тоҕус улуу тайах кулгаахтары, муостары туура баттаан туран сэлээппэ бэргэһэ оҥостубута үһү. Тоҕус улуу тайах кэлин тыһынан туйахтары, чукунуурдары туура баттаан туран Ньахалла этэрбэс оҥостубута үһү. Тоҕус улуу тайах кэлин тыһынан туйахтары, муостары туура баттаан туран сэлээппэ бэргэһэ оҥостубута үһү. тоҕус улуу тойох ийэнин иҥииринэргийэн туран атаҕын иҥиирэ мунньан туран сэрэмээт курдаммыта үһү
Сабринар саба хайдаҕай диэн көрөн турдахха уордайдаана уоттан малыы турар уолан киһи уостаах тииһэ ол дьэ турарын курдук кырыктаах уһун уудаҕам төһү кыырдаана кын тамалыы турар Кыыдь атай кыламына кыбыл диэ турарын курдук, кырыыктаах уһун үүйэҕэ эбитэ үһү, тоҕо баҕатыйтан аччыытаппат уу үрэх тоҕотун саҕа ньирилиир муос саалааҕа эбитэ үһү, хотун дьахтар тэллэҕин быһаҕын саҕа тэлээн охтоҕо эбитэ үһү
Сэттэ дьиэрим кыл тиэтэйэн көппөтөх, тилим хааннаах сиэллээх, отут орулуос кус, орооһон көппөтөх, оҥочун ньуоҕай кутуруктаах, үс ый күлүгэр буолбут, кунньаалы таас кулгаахтаах, сэттэ ый нэлэмэнэ буолбут, нэлэмэн көмүс харахтаах, аҕыс ый сандаарҕата буолбут, тарта көмүс таныылаах, үс булас холбохтоох көнтөстөөх, сэттэ халлаан иччитэ буолбут, кэрэкээн ыҥыырдаах, сап халлаан сабаҕатат буолбут, таҥараны харбыыр, татаар миҥэ аттаах үһү.
Маннык киһи аҕыс үөстээх араат байҕалын аҕыс сиринэн быһан туран аҕыс сиринэн өрүүлээх аҕыс уон ардьааҕынан ардьаахтаан анды балыгы бултаан таһааран аһыыра бүтэ үһү аҕыс тымтай балык киирдэҕинэ Астыммакка аһыыра үһү. Тоҕо сүөстээх, тоҕо байҕалы киирэн, тоҕо сиринэн быһан туран, тоҕо сиринэн өлүүлээх, тоҕо смуон тууннан туут балыгы бултаан аһыыра бүтэ үһү. Тоҕо ыстымтай балык киирдэҕинэ тотон эрэ хоноро үһү. Сэттэ үөстээх сидин өрүһү киирэн таҥарна харбыыр, татаар миинэ атын отут орулуос куус, орооһун көппөтөх, онон оҥочо нуоҕай кутуругун Куйалыы кырган туран сэттэ уон таастаах тыраах илимин оҥостуммута үһү. Сэттэ үөсэх сидин өрүһүгэр киирэн ньиэрпэ балыгы илимнээн таһаарара эбитэ үһү. Сэттэ тымтай балык киирдэҕинэ сигийбэккэ сиэн хоноро үһү.
Соҕуруу диэки суруктаах суорба хайатыгар өрө сүүрэн таххан кэтэх өттүгэр тиийэн кыыл табаны кырыытыттан кырган киирэрэ үһү, тайах булду таныытыттан сыһан киирэрэ үһү, Көтөр кынаттаах, көхсүн өһөҕө утахтанан, сүүрэр атахтаах, сүлдьүүлээх сүрэҕэ аһылыктанан олорбута, эмис кыл эккиннэнэн, көтөх кыл күрдьүктэнэн, күн тахсыыта, күскэс кыыллаан, таҥара сырдыыта, далбарай кыыллаан, бултаан-алтаан, аһаан-сиэн олорбута үһү. Буутун этэ муҥутаан, холун этэ хойдон, сиһин этэ ситэн, сир кыайбат, сиилинэйэ буолан, буор кыайбат, буолунайа буолан олорбута үһү.
Баай тиити баһынан атаҕынан охсубут, мас бабаарына балаҕаннааҕа үһү. Мантыгар түргэн уутугар киирэн утуйарыа эбитэ үһү. Уу харахтаах улуҥаҕар буордаах, төбөтүгэр түүлээх, саарбах саҥалаах салгын кут атахтаах, атырдьах атахтаах саха урааҥхай оҕото буолан сылдьыбытын тухары халтан сырайыгар хара далай уутунан ньыматаҕа үһү. Уу силбик тыыннаах, улуҥаҕар буордаах урааҥхай саха буолтун тухары күөх далай уутун улаан ньууругар тириэрдибэтэҕэ үһү. Ол инниттэн кэри буруу сырайдаммыта үһү. Киэли маалы дьүһүннэммитэ үһү. Сиэрийэ хотун кулугалааҕа эбитэ буоллар тиэрэ тардан чиэрэ сөттүн көрүөм этэ дии саныыр эбитэ үһү.
Бай тиити баһанан атаҕынан охсон туруорбут мас бабаарына балаҕанын иһигэр киирэн кыһыҥҥы киис тириитэ тэлгэҕинэн тэлгэнэн саарба тириитэ суорҕанын саптан күһүҥҥү үүс тириитэ сыттыгын сыттанан баран үс түүннээх күнү мэлдьи Муннун тыаһа, буордаах үрэх тыаһын курдук бытарыйа сыппыта үһү. Таныытын тыаһа таас үрэх тыаһын курдук тардьыгыныы сыппыта үһү. Үс хонон баран уһуктан тиийэн кэлбитэ. Оҕус баһын саҕа салтаччы хабаҕырбыт. Ойон туран, бөдөн таҥаһын иккитэ анньынан, кыра таҥаһын үстэ анньынан, дьиэтин ортотугар үктэнэн, аанын боруогар үктэнэн, Тэлгэһэтин ортотугар үктэнэн, үс биэрэстэлээх сиргэ өрүтэ тыктардыы турбут.
Бу турдаҕына суруктаах суорба хайатын үрдүн диэки кыһыл талаҕынан сарайга сабыта биэрэр курдук сытыы кылыгырастыаллар быһыта биэрэн кэлбитэ. Халлаан оройугар тоҕус кукаакы кыыл кутуругун курдук тоҕус туорай былыттар тахсаннар кубарыйа тоҥо-тоҥо таҥнары суох арыйа турбуттар сэттэ таллан куоҕас тириитин тиэрэ бырахпыт курдук хара найбылыттар быһыта сысталыы турбуттара сир түгэҕиттэн сэттэ сүллэр этиҥ дьөлү сүүрэн тахсыбыта сэттэ наалай таҕылхан таҥнары сатыылаан түспүтэ тоҕус тутаахтаах дуолан холорук аймана туллан кэлэн түспүтэ сэттэ тараахтаах ала холорук айманан кэлэн түспүтэ холлоҕос быһаҕын саҕа кутаа мөҕүү уоттар киирэннэр баай тиити баһынан атаҕынан быһыта сысталыы турбуттара кус баһа быстан барбыт куба баһа тиэриллэн барбыт хороҥ от мостостон барбыт Чаллах мас дьааһыйан барбыт, кыра маскыланан барбыт, үөл мас үөгүлээбит, эмэх мас эгэлгийэн барбыт. Наа!
Сиргиэнэ очура-чочура, хара улар курдук ханайа көттө, эрдэҕэс улар курдук мэтэйэ көттө. Аҕыс үөстээх, араат байҕалыбыта, атыйахтаах улу курдук өрүдэ бал диэн барда. Анды балык хараары хатта. кытта тоҕус үөстээх тоҕо байҕалуута тортуйалаах уу курдук өрө-дьабал диэн барда туут балык чоноччу хаттоҥно иһэттэ үөстээх сидьиҥ өрүс уута тэриэлкэлээх уу курдук тиэрэ дабал диэн таҕыста туут балык чороччу тоҥмут үһү Эргиэнэ хараты булла киирэн сүүрүктээх сүргэ далайга умсан өлбүтэ. Суруктаах суорба хайа көтөх өттүн диэки аҕыс хатарыылаах анньыы тыаһын курдук ат туйаҕын тыаһа чыбырык-чабырык айаннаан тиийэн кэллэ Үөһээ дойдуттан сэттэ сүүллэр этиҥ этэрин курдук көтөр кынатын тыаһа көтөн кэлбитэ. Аллараа дойдуга таҥнары суптукус гыммыта. Кэлэн хоҥкугур төбөлөөх, хоп-поҕор силистэ, хоҥноҥхой хатырыкта, хара хоҕудай тиит ортотунан тостон түспүт тиит муҥураатыгар кэлэн сыста биэрэн баран аҥаардаабыт аҥаарын хайыта тоҥсуйталаан кээспитэ. Бу гынан баран соб курдук тойуктаах буола турдаҕа битэ үһү.

Кыпаша кыанна кыылана пуалабын Но